An hei ass eis Fortsetzung vun eisem Assault op dem Airstrip, genau deen. Huet ee vun Iech eng FNX? Nee. Tom, du has dach esou eng, nee? Nee. Du soss mir, du has eng Pistol, well hei ass nämlech e Magazin fir d'FNX.

Adrenalin. Ass an all Raum. Stand net vill do. Ma du ass en de Prison an der ja. lenks e Raum nach Gewierer. Ass do ran iwwer. Eier seg CR vu links. Pardon. Mä wann s de am Gebai selwer dra bass, kanns de jo laanscht d'Trap goen an du hues de da lénks hannen hues de eng Dier, déi s de opmaachen kans. An uewenop, wann s d'Trap erop gees, och nach eng Kéier, direkt wann s de eropkënns, well do leien d'Saachen dran. Gutti.

Si zwou Diere fonnt. Ja. Oh kuck mol keen Hanter-Backpack, freck. Äh, iers de bei déi Haaptentrée kënns, lénks ass da sou eng Gitterdier, do kanns de ënner ragoen. Hei läit eppes um Buedem, wat ass dat? Hei läit 9 Millimeter Rounds, déi si sécher fir d'Déngens, nee? 9 Millimeter, déi hunn ech do och déck vill. Ah, fir d'CR sinn déi, ok. Jo, déi hunn ech do och, sinn och 9 Millimeter. Et Pita, huel dach déi Dénger do aus dem. Da gei déi Munitioun dach elo dorauser. Blöde Kack do. War et scho mol déi 9 Millimeter Munitioun hei. Zéin ech déi Pistoul hei nach eriwwer. Moment, Moment, Moment, Moment. Ech verstinn net firwat ech keng fucking Magaziner fir déi Dénger fënn. S, Ka net sinn dass dat esou schwéier ze fannen ass. Fir d' M4 fënns de onmoosseg vill, gell? A fir säi kack Pistol fënns de och. Ech mengen fir d' Amphibia gëtt et guer keng. Ech hunn dat grad eng Kéier gelies. Dat ass eng semi-automatesch iergendeppes, mee se ass schallgedämpt dowéinst. Jo? Jo. Wéi, da misst de awer Magaziner dofir fannen. Bon, ech lafen hei op d'Pompjeesbaan. Direkt hannendrun. Komm mer lafen hei méi riets. Wien huet nogeluet? Nee. Nee. Ah. Hei huet iech dir grad nogeluet. Affen hei mir riets. Kuck du äh, zu der Dier hannen. Ech kucken hanne bei der Dier. Okay, maat eech bereet, huet iech dir nogeluet. Awer et war keen Maschinnegewier wat nogeluet huet hei. Lass, also wann, ech hun héier egal, honnerprozenteg, ech si keen Idiote. Okay. Ausser, ausser den Toun hat nogehang vun der Pistoul.

Hei wëll dat rëm eng Pistoul gell? Wéi eng? Awer en X mat enger Kugel dran. Oh gefeiner gefeiner. Mat enger Kugel dra gell? Jo ech hun e Magazin. Bei wéi engem bei wéi enger Policestatioun sidd dir? Ech komme mol rop waart. Bei der zweeter déi hannen bei der Zeltstad. Ah si sinn nach ëmmer do dranner? Nee nee nee mee sëtze méi wäit riets. Ech kucke grad op den Tower zeréck waart ech dran gouf. Dee bloen Helm gesäit eh cool aus.

Ah ja, dat ass ëmmer gutt. Jo, zemools wann Schëffleng op engem mega héijen Tuerm drop ass. Sou, vun hei hunn ech eng gutt Vue, ouni dass ee mech gesäit. Doranne sinn nach déi Halen, déi sinn zou oder op, ech weess et net. Mee waart Dir an d'Zeltstad kucken eigentlech? Nee, mir waarden op Iech. Ech, jo, dir kommt eis entgéint.

Ech iessen net wann mer enger Kampfsituatioun sinn. Wat an enger Krampfsituatioun? Kampfsituatioun. Ech fannen hir Landebunne sinn zimlech. Ooh wat läit en hei fir eng Waff? Piipeg. CR 75. Ah dat ass selwecht wéi ech soen nee. Jo. Gëtt et do mol gesinn a fir. Säis du dann den Hang an den Tower? Ech gesi bal ech an den Tower jo. Da kuck emol ob do keen do läit nee. Do ass kee Jeff dat hätt ech jo gesinn. Bam, bam, bam, ass emgeméit. Mit wonnert mech, dass ah, keen hei op der Field kënnt. Dat sinn ja genug um Server op jeden Fall. Oh, ich wette mir kre nach so fir mat schnell dat mal rauskommen eng Position können an also ich mengge schnell öwen drop die beste Position wo ich ganz kreen also Grey Cargo Pant Freunde äh, Grey Cargo Also hätt ech elo nach e Scharfschützegewier, gell, da wär ech onschlagbar hier uewen. An hätt mer, hätt mer schonn deen neie Physics, déi nei Physik-Verhältnisser, da kéint ech elo Saachen erofgeheien. Jo, jo, deen huet seng Waff gesprayt, Jungs. Wéi eng Fuerf? Gring. Bréng eriwwer, déi kann ech gebrauchen. Nee, se ass eidel. Wéi sot ech dir, deen huet se gesprayt. Sinn erëm ënnen.

Wat? So, ech laf well am riwwer hei. Boah Jongen, ech, geschwënn, geschwënn halen ech op mat Daisy, gell. Ech sinn op d'Leeder geklomm, du ass da erofgesprongen, du wolls da grad op d'Leeder klammen, du ass da gefreckt ënnen. Ass se dout? Jop. Oh nee. Deck gutt. Wou läis du dann? Ech leien uewen op dem Daach vum Pompjeesbüro. Jeff bréng mer Munitioun mat. Halt deng Maul, et ass meng M4 Munitioun. Wou sinn? Ah ok. Da waart ech gi rop. Bon kuck, ech kucken emol wou ech spawnen gell, wann ech lo mam 100 Max spawnen halen ech op mat der Opnahm gell, well dann huet och kee Wert. Jo. Boah dat do ass jo ultra kacke gell. Äh. Ass ultra wäit geflu, gell? Ech weess, ech verstinn och net fir wat, gell? Déi hoer Leederen. Mee ech sinn. Dat ass de Problem, wann s deng Waff apeekst an e bleift net stoen. Jo. Mä du drécks da fir op d'Leeder ze kommen, da peekt sat d'Waff u an e leeft. A wann en dann iergendwéi éieren op de Buedem opkënnt, un der Leeder hänkt, ass et gutt. Mee wann s de um Buedem opkënns, éieren s du un der Leeder bass, da bass s dout. So, äh, brauchst du op Bayon. Nee, dat ass gut verwirrt, jetzt ruin net. Ah, wo sinn ech gespawnt? Okay, Attack seid ganz allen op ihre Munition zu dem 4 ass och ruin net. Ass all, wat ass ruin net? Ding M4 Munition. Wie war? Alle gut den Ding, also alle gut den Ausser dann féiert dir es na ganz. Boah ech géing soen dann am Enn boah hei d'Folg fir haut, et ass zwar eng kuerz Folg vun 12 Minutten mee bon et ass mir egal lo hei. Dann bis déi nächst Kéier, merci fir d'Nokucken a vill Spaass. Ciao. Salut. Salut. Ciao.